Abusuafoɔ, aha yɛ Brasame TV. Aha no, yɛkyerɛ wo ɛkwan a yɛfa so de yɛ mobile phone nya sika wɔ online. Na ɛyɛ wo first time a, make sure sɛ wobɛ subscribe to channel wei na wa like. In case sɛ yɛde new update bi aba a, wo nso woatumi ade anya bi. Follow me, awa berɛ a yɛba platform no so. Na platform no, yɛato ne din sɛ Free Cash. Na Freecast yɛ platform bi a e generate a lot of money ma nkorɔfoɔ bebree a wɔn use wɔn mobile phone wɔ platform wei so. Na platform wei no ne dwuma a edi kɛseɛ paa ne sɛ yɛwɔ reward na that reward hɔ no wonya ba hɔ nom sei a sei na face no yɛ dɛ ɛteɛ. Face no yɛ dɛ ɛte sei na ne dwuma a edi ne sɛ. Most at times no yɛbɛma wo bonuses, bonuses no ebia ebi wɔ hɔnom a wɔbɛtumi ama wakɔ akɔhwɛ videos, so after sɛ wahwɛ videos no awie no yɛwɔ the the kind of amount a wobɛtumi ayɛ dɛ anya, ɛna yɛwɔ playing games, sɛ wokɔbɔ games nso a yɛwɔ the kind of amount nso a wobɛtumi ayɛ dɛ anya, wɔn sɛ ahanom yɛ wei yɛ monopoly. Monopoly go ɛɛ wei sɛ game no ɛyɛ game bi a wokɔbɔ a wobɛtumi anya forty six point forty five dollars na ɛyɛ kwan bɛɛ so ɛno ara ne sɛ wonya kɔbɔ face no so sei no a wɔn wɔ details bi ne those kind of nneɛma a wobɛtumi ayɛ dɛ akɔ akɔ ready because yɛbɛma wo akɔ akɔ follow wɔn instructions ne those things no ansa. Ntsi wobɛ follow mu instruction no, ɛno na ɛbɛtumi ama woahu kwan a wobɛtumi ayɛ dɛ afa so de anya sika no. Ntsi wohwɛ wɔ hanom sei no a, daa ne forty six dollars no, woahu sɛ wɔakyekyɛ mu wɔ hanom sei. Aha no yɛ main reward. Main reward no, sɛ in case sɛ ebia wotumi du level nineteen a, ɛyɛ adeɛ a wobɛtumi anya one point zero five dollars. Ɛna at the same time nso, wodu level one hundred and. one a ɛno nso wobɛdu wobɛnya bonus a ɛyɛ seven point eighty dollars nti ɛyɛ level bi a wobɛdu biara ne the kind of amount a wobɛtumi ayɛ de anya wei ne ɛkwan a ɛɛ platform yɛ de ɛfa so yɛ de ɛdi ne dwuma ɛyɛ adeɛ a nkurɔfoɔ bebree atena ase sɛ wɔn deɛ wɔn wɔn nkɔ baabiara nti no wɔn wɔbɔ game ne adeadeɛ ayi wɔn phone a anytime biara no etumi yɛ dɛ ɛbɔ wɔn ma wɔn nya those kind of that amount no so ɛyɛ me me sei no wokɔ me ma account no mu a ɛyɛ adeɛ a me matumi ayere me ho anya five dollars. That five dollars no ɛyɛ sisi a koraa na meyɛ dɛ me me me mede kyerɛ mo example na mede yɛ dɛ enya that kind of sika no na ɛyɛ kwan bɛyɛ so na platform yi nso ɛfa so yɛ dɛ ɛyɛ ne withdrawal anaa kwan bɛyɛ so na wobɛtumi afa so de ayi sika ɛno sɛ wonya ba withdrawal Side hɔ no a, ɛyɛ adeɛ a wɔwɔ stake wɔ hanom sɛ wobɛtumi awedraw de afa stake. Wobɛtumi awedraw de afiri PayPal. At the same time nso yɛwɔ Visa prepaid. Nti wei nyinaa yɛ baabi a wobɛtumi ayɛ dɛ awedraw wo sika no yɛ dɛ de afiri. So wɔn nti mimi sei no mɛtumi de akɔ te sɛ mimi PayPal hɔnom sei a mɛtumi ayɛ dɛ akɔ akɔ wedraw yɛ dɛ wɔ hɔnom. Wei ne ɛkwan a platform no yɛ dɛ ɛfa so di ne dwuma. Na baabi wɔ hɔnom nso a ɛyɛ adeɛ a wobɛtumi a withdraw with your twenty dollars. Nti wotumi nya twenty dollars ɛwɔ platform wei so a wobɛtumi ayɛ dɛ ɛde a withdraw ɛde akɔ wɔ bitcoin anaasɛ wo paypal anaa wo stake na woakɔ transfer de aba wo bank account mu. Wei ne ɛkwan a platform yi mpɛɛ dɛ ɛfa so di ne dwuma. Ɛnyɛ ɛno nko ara, yɛwɔ more offers wɔ hɔnom. Ebi wɔ hɔnom a ɛyɛ SOVIT, sɛ in case sɛ ebia wɔbɛtumi ama wo site bi na woakɔ akɔ readi nneɛma wɔ hɔ, ɛno nso wokɔ readi a, ɛyɛ adeɛ a ɛno nso bɛtumi ayɛ dɛ, a generate sika ayɛ dɛ de ama wo. Mɛsrɛ wo sɛ sɛ yɛ first time a wohyia channel wei a, aha yɛ Brasame TV. Yɛde more ɛyɛ de ɛreba nti wobɛ subscribe na de wo bell no ato on in case sɛ yɛde more update bi aba a na wo nso woatumi ayɛ de anya bi.